Аллага шөкер, җәмәгать, сезнең белән очрашуыбызга чиксез шатбыз. Сез әйтәсездер инде, уйлап утырасыздыр, бу Шакировлар быел нәрсә белән шаккаттыралар инде дип, шулай бит. Сезне җәмәгать бер нәрсә белән дә шаккаттырып булмый. Игъланга күз салгансыздыр инде, анда өр-яңа тамаша, килер кәм мәңгегә өр-яңа шоу тамаша дип язылган. Нәрсә инде ул шоу? Беләсезме шоуның нәрсә икәнен? Шоу ул Шакировлар очень умные. Чыннан да нәрсә элгәннәр икән дип утырасыздар, җәмәгать, болармы? Болар безнең өчен иң кадерле әйберләр. Чыннан да Зөлфия Шакирова белән 27 ел яшәү дәверендә иҗат иткән, дөньяга таныткан һәм инде чыннан да DVD-дискы Һәм инде видео итеп чыгарган концертларыбызның язмалары болар. Чыннан да монда барсы да юк, музейда сакланганнары гына. Һәм шуңа күрә кайсы берләре белән э, таныштырып китәсем килә. Иң беренчесеннән башлыйм. Менә монысы гомер юлы. Чыннан да 27 ел элек филармониягә эшкә килеп, җәмәгатиме беренче гомер юлын башлаган вакытлар, иң шәп чаклар, өйләнгән чаклар, кесә тулы бер чаклар. Теге иң шәп чаклар дигәннән бар бит, теге җегет белән кыз мәхәббәт утында яналар име? Теге кыз әйтә икән, әйдә качыш луйныйбыз. Мин качам, син тапсаң, мин синеке, дип әйтә, ди. Җегет, ә тапмасаң, мине шкафта. Менә бу шундый чаклар, җәмәгать, чыннан да. Туйдан соң кергән акчаларны туплап, име, Казанга юл тоткан чаклар. Мәңге онытмыйм шул туйдан кергән акчага иң зур әйбер алганыбызны. Ул да булса 173 тәңкәгә холодильник. Йөздә 73 тәңкә җәмәгать, ә? А, хәтерегездә микән ул заманнар? Ә инде менә монсы, сөеклем минем дигәне, монсы шулай ук бик кадерле җәмәгать. Ул дуетлар кичәсе иде, һәм инде монда юмор кичәсе. Чыннан да, ул вакытта Зилә, Зөлфия белән яшибез, өйләнешкән чаклар гына бит инде, име? Бер-беребезгә матур итеп, сөеклем минем, йөрәгем минем, сукыр, ай, сукыр ишәк юк. Матур итеп кенә сөйләшәбез, җәмәгать. Чыннан, һәр якның үз сөйләшүе бар бит, ә? Менә Зөлфияләр ягында сөйләшү, анда төмәннәр яши. Төмәннәр кемнәр инде? Башкортстандагы төмәннәр, алар Татарстандагы мишәрләр. Мишәрләрнең кем икәнсен әйтеп бирергә дә кирәкми, аларны беләләр. Сыкылдап торган, багазыңа баскыс куеп, ике бәбәгеңә сукып сугармын, диләр инде. Ә инде Зөлфияләр авылында алай сөйләшмиләр, алар йомышак сөйләшәләр. Шундый матур сөйләшәләр, сөеклем минем, Кайттыңмы, бардыңмы? Менә йомшак кына ак кышым дип сөйләшәләр дә катыга утырталар. 27 ел утырам. Һәр якның диалект сөйләшүе бар. Менә Татарстанда Буа районы бар, Толымбай дигән авыл, авыл бар. Анда кеше исеме белән сөйләшү юк. Анда болай сөйләшәләр. Кишерем, чөгендерем, шикәрем, Суганым, гел шулай. Ә менә безнең авылда да бар җәмәгать, әмма дә ләкин безнең авылда болай сөйләшәләр. Туган апа, ерак апа, якын апа, чибәр апа, алма апа, кыяр апа, берлегән апа. Килешәсезме? Чыннан да җәмәгать һәр якның үз сөйләше. Менә аннан кире безнең иң тагында истә калган тамашаларыбызның берсе ашкынып килә мәхәббәт. Мәхәббәтнең әйтеп торам ташып торган чаклары. Монда әле олы малай Илхамга 8 яшь, бергәле концертлар куеп йөргән чаклар.

Чыннан да, җәмәгать, менә Зөлфия белән ашкынып авылга кайтабыз, әти белән әнинең пенсия алган вакытларын туры китереп, Казанга китәбез, аннан ашкынып теща килеп җитә артыбыздан. Өчне кунарга дип килә, 23 не кунып кайтып китә. Күчтәнәчне озаткан юк, күчтәнәчкә шушы малайны биреп кайтарып җибәрәбез. Аллага шөкер, җәмәгать. Ә инде менә монсы бәхет сире дигәне менә. Эх, бәхет нәрсә инде? Бәхетнең җәмәгать төшенчәсен аңлатыр өчен аңа бихисап вакыт кирәк булыр. Әмма ләкин һәркем үзенчә аңлый. Бәхет яраткан кешең белән яшәү, яраткан эшең булу, яраткан шөгылең булу, яраткан тамашачыларың булу. Шулай бит. Менә Зөлфиянең әтисе белән әнисе һич кенә дә сер түгел, 65 ел бергә гомер кичерәләр. Әтидән сорадым, әти, мин әйтәм, бәхет нәрсә ул? Балакаем, бәхетме? Бәхет ул яраткан кешең белән матур итеп яшәү һәм беркайчан да начар сүз әйтмәү. Кит инде, әти, мин әйтәм, 65 ел эчендә бер дә начар сүз әйтмәдеңме әнигә? Юк, балакаем, әйтмәдем, чөнки без өйләнешкәндә сүз куештык. Шул сүзне әйтәсе булса, авызны каплап урамга чыгып китәргә, ди. Кит әле, мин әйтәм, 65 ел эчендә неужели бер дә булмады дигәнем, балакаем сиңа гына әйтәм, 65 елның 55 елы урамда саф һавада узды ди. Менә мондагысы җәмәгать, менә монсы бер-беребезгә без кирәкбез әле. Чыннан да балалар үсә тора, гаилә коралар, оныклар бар, Аллага шөкер. Һәм үзаллы яшиләр. Бәләкәй малаебызга инде 10 класста укый, Аллага шөкер, акыллылар, тәртиплеләр. Нәрсә әйтәсең килә? Чыннан да, Зөлфия, мин әйтәм, 27 ел миңа түздең, тагын мин әйтәм, бер 27 ел түзәргә хәлең бармы дигәнем, Җәвиткәем, бәгырькәем, бер-беребезгә без бик кирәкбез. Миңа бары син кирәк ди. Ана, миңа бары син кирәк. Язып куелган бит. Миңа бары син кирәк ди. Конечно, мин әйтәм, миндә ирләр бик сирәк. Телем балдай татлы, нәселебез затлы, Күлмәгештаным белән бер катлы, туган авылым Әхмәт, кул чапканыгыз өчен рәхмәт! Менә монысы бар җәмәгать, менә һаман яратам, ах, һаман яратам. Чыннан да яратмыйча мөмкин түгел. Бу дөньяның бөтен рәхәте, бөтен ләззәте, бөтен күңелле вакытларының ярату мизгелләрен кичергән вакытта. Шулай бит җәмәгать. Ярату нәрсә инде безнең татардан сорасаң, нәрсә ул мәхәббәт, нәрсә ул ярату дисәң, аларның җавабы мондый. Мәхәббәт ул чүпрә, тугыз ай буе күпрә, гомер буе үкерә. Менә җәмәгать икебезгә бер язмыш дигәне бар. Кризис вакытларына туры килгән программа иде бу. Чыннан да, коттедж күршесе көн саен мактана. Зөлфия инде колак итен ашый. Ана күршенең өч машинасы бар, өч фатиры бар, ди. Мин әйтәм, син белмәгән өч хатыны да бар аның. Эндәшми. Чыннан да, водителе дә бар, охранник та тотадыр, ашарга пешерүче повары да бар. Кризис китереп сылады. Ишек алдында акырып йөри хатынына. Все, хатын, кыскартам, бүгеннән башлап водительне кыскартам. Поварны кыскартам, түләргә акча юк, ашарга үзең пешерәсең, ди хатынына әйтә. Хатыны инде, Карткай, мин риза, ирлек вазыйфаңны җиренә җиткереп үтәсәң, охраннигың да кирәкми, ди. Ват, Зөлфия Шакирова, ишеттеңме, мин әйтәм, менә Ходай Тәгалә икебезгә бер язмыш насыйп иткән, икебезгә бер фатир, икебезгә бер машина, кычытмаган җиреңне кашама, дидем. Менә җәмәгать, гомер синсез үтмәсен дигәне бар. Чыннан да, яшерен батырын түгел име, мин үзем, аны Зөлфия үзе дә әйткәнчә әйтим әле. Болай сәхнәдә генә кыланам име, мин үзем чәй дә куеп эчкәнем юк. Зөлфиядән башка. Менә гомер эченә бер тапкыр 8 март көнне, моннан белмим ничә ел элек хәтерләмим име, 8 март көнне Зөлфия Шакировага бәйрәм ясап, Гомер эченә бер тапкыр күкәй пешереп, кишер салаты ясаган ием. Шуннан соң Зөлфиякәем миңа, Җәвиткәем, гомеркәйләрем синсез үтмәсен, ди. Һа? Һа? Хатын-кызны бит аны җәмәгать шулай гына алдап була. Ә җәмәгать төрле гаиләләр бар. Гомер Бер-беребезгә насыйп булганбыз икән, гомер синсез үтмәсен дип кенә яшәргә язсын. Ана, күршедә шундый хәл булды, җәмәгать. 35 ел яшәгән, бергә яшәгән хатынын аерып җибәреп, үзеннән 25 яшькә яшь, яшь хатын алып кайтты. Тиргәдем, сүктем. Нәрсә эшләдең, мин әйтәм, ялгыштың бит син, димен. Җәвит, арыдым. Картайды хатын, үзем дә картайдым. Менә Йокларга җатасың, теге җире авырта, бу җире авырта, форточканы ач, һава җитми, салкын, форточканы яп, төне буена йокы күргәнем юк. Туда, суда, туда, суда. Менә яшь хатын. Аллага шөкер, кичтән чыгып китә. Иртән кайта, зато йокы туя, ди. Менә монда бар җәмәгать. Язмыш безгә сөю бүләк иткән, чыннан да. Язмыш безгә бер-беребезне бүләк иткән. Ходайга рәхмәт име. Бүләк, Аллага шөкер. Зөлфиягә миңа, миңа эшләгән Зөлфиянең бүләкләре ике әзбәвердәй уңган булган акыллы малай алып кайтып бирү минем өчен зур бәхет. Ну, инде аны бүләксез калдырганым юк. Аллага шөкер, бүләк бирешәбез, бәйрәм саен булмаса да, мин аңа норковый шуба, не жалко, ул миңа носки. Матур итеп яшибез, Аллага шөкер. Ә инде, дуслар, менә быелгы тамашаның исеме барыгызга да мәгълүм, Кил иркәм мәңгегә, приходи на постоянно. Мин әйтәм, не приходить на постоянно. Без бит, мин әйтәм, постоянно бергә яшибез. Прописка постоянная. Менә шундый тамаша корып, мин әйтәм, тамашачыларыбызга тәкъдим итик әле дигәч, менә бик матур гына тамаша килеп чыкты. Калганын инде концерт азагында үзегез әйтерсез. Әмма дә ләкин менә киләсе елга без бит ел саен яңа тамаша әзерлибез. Менә икенче елга әле программабызның исеме юк. Кайсы тамашачы иң матур, иң күңелгә ятышлы концерт программасының исемен язып җибәрә. Шуңа бүләгебез бар. Шуңа күрә дә игътибарлы булыгыз, фикер йөртеп, рәхәтләнеп безнең белән бергә программаның исемен уйлагыз. Ярыймы? Икенче елга шул программаны сезгә тәкъдим итәбез. Зур итеп рәхмәт игътибарыгыз өчен!